Jiena Jason Aloisio nilqek għat-tieni podcast ta' Dinja Waħda. Huwa dejjem ta' pjaċir għalija li nippreżenta dan il-podcast li bih it-tim edukattiv fi ħdan BirdLife Malta Qiegħed iżomm lilkom edukaturi infurmati dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Dinja Waħda, kif ukoll l-attivitajiet li norganizzaw regolarment. Fil-podcast tal-lum se nagħtu tagħrif fost l-oħrajn dwar sett ta' attivitajiet ġodda fil-programm Dinja Waħda. Ħa nitkellmu wkoll dwar is-Summer School u attività li se ssir minn BirdLife Malta flimkien ma' Project Green. Minn żmien għal żmien it-tim ta' Dinja Waħda jintroduċi attivitajiet ġodda li jkomplu jagħmlu dan il-programm edukattiv aktar interessanti u rilevanti. Ftit tal-ġimgħat ilu nedejna sett ta' attivitajiet li għandhom l-għan li jgħallmu lit-tfal dwar speċi komuni li faċilment jistgħu josservaw fil-kampanja jew f'xatt il-baħar. u jitgħallmu wkoll dwar il-ħabitati tagħhom. Filwaqt li ntgħażlu speċi differenti għal kull sena tal-kinder u tal-primarja, tmienja b'kollox, il-mod ta' kif jiżvolġu l-attivitajiet huwa simili. Tlabt lil Dr. Desiree Falzon biex ittina idea ta' kif jiżvolġu dawn l-attivitajiet u staqsejtha wkoll għaliex huma attivitajiet ideali biex isiru bħal dan iż-żmien tas-sena. daħħalna sett ta' attivitajiet ġodda bl-iskop li jintlaħqu faċilment mill-għalliema kollha. Il-format tagħhom jixbah ħafna lil dak li jsir is-soltu fil-klassi, titkellem fuq tema u mbagħad tagħmel xi tip ta' taħriġ dwaru. Imma s'intendi, peress li qed nitkellmu fuq dinja waħda, Se ssibu wkoll li l-attivitajiet huma faċli u li t-tfal jieħdu gost jagħmluhom kemm għax jittrattaw dwar annimali kif ukoll għax bħalma nagħmlu dejjem aħna t-tim ta' Dinja Waħda nżewqu l-attivitajiet b'riżorsi sbieħ. Aħna nafu li bħalissa tiżdied daqsxejn it-tellieqa biex nagħlqu s-sena bl-iktar punti li l-iskola kapaċi tilħaq Allura, se nistidinkom tagħtu daqqa t'għajn lejn dawn l-attivitajiet għax huma ideali biex iżidu l-punti tal-aħħar. It-topic qiegħda f'kull sena u jisimha Discovering jew Learning About u mbagħad għandek l-isem ta' annimal jew ieħor Kull sena għandha annimali differenti. Issa titgħawdux. Fuq il-websajt se tarawhom b'faxx aħdar. Faxx aħdar ifisser attivitajiet li jistgħu jagħmluhom il-year groups kollha. Imma f'dan il-każ l-annimal ta' ngħidu aħna year one huwa biss għal year one. Ir-raġuni li m'għamilniehomx kif suppost, jiġifieri bi faxx blu, Għandha x'taqsam mal-punti. Dawn it-topics ġodda ma tellgħux in-numru li tridu tilħqu għall-award partikolari, imma żidulkom l-għażla. Mis-sena d-dieħla il-kulur tal-faxx ikun blu kif suppost, waqt li l-punti ta' kull award jibqa' l-istess. Niġu issa għall-attivitajiet. M'iniex se nsemmihom kollha għax indumu s'għada. Imma hemm erbgħa minnhom ideali għal daż-żmien tas-sena, allura se nimraħ ftit dwarhom. Dan it-topic infassal fuq l-istess mudell, l-ewwel it-tfal jaraw vidjow dwar l-annimal Tajjeb ngħidu li dawn il-videos huma kollha orġinali u meħudin f'Malta mit-team tagħna ta' Dinja Waħda u mbagħad inħajrukom toħorġu fil-bitħa tal-iskola taraw issibuhx l-annimal u jekk tarawh tniżżlu xi dettalji ta' fejn rajtuh jew x'kien qed jagħmel. Wara nissuġġerixxu attività faċli fil-klassi marbuta ma' crafts u kreatività. Għal kull annimal ħloqna kartolina bit-tpinġija tiegħu u b'xi messaġġ li jqarreb it-tfal lejn dak l-annimal. Fil-Year Two, is-suġġett huwa l-gremxula. Faċli ssib dan l-annimal fl-ispazji urbani li għandna mardwarna. Jekk fl-iskola għandkom xi rqajja' tal-ħamrija, dan iż-żmien se tarawh il-gremxul jixxemmex filgħodu Il-vidjow jispjega kif tagħraf gremxula raġel minn mara u jispjega x'jiekol, tema li jorbot mal-food chains li nitkellmu dwarhom fix-xjenza. Wara li tkunu rajtu l-vidjow, ippruvaw araw jekk issibux gremxula fil-grounds. It-tfal ħafna drabi jaraw iktar minna l-kbar, imma aħna l-għalliema importanti biex indawrulhom l-interess lejn il-ħajja ta' madwarna. Fil-Year Three mbagħad għandna t-topic Learning about the Blenny, kuta żgħira li bil-Malti ngħidulha budakra. Faċli ħafna taraha l-budakra għax tħobb toqgħod fl-ilma baxx. Dan jinkludi l-għadajjar li ssib fuq xatt bil-blat. Tmur f'liema żmien tmur ħdejn il-baħar, dejjem tista' taraha l-budakra. Fil-Year Four għandna l-bufula sewda, għasfur li kważi ssibu f'ambjenti daqs l-għasfur tal-bejt. Imma ħafna nies ma jintebħux bih għax l-imġieba tiegħu mhux bħal tal-bejt. Dan ma joqgħodx fi gruppi kbar u lanqas ma jtir fil-miftuħ bħal tal-bejt. Imma tmur fejn tmur, sakemm hemm xi arbuxelli jew siġra 'l hawn u 'l hemm, aktarx sa jkun hemm bufula sewda, Biżżejjed ikollok siġar madwar l-iskola? Il-bufula sewda għandha għajta partikolari u jekk tisimgħu l-video taf tibda tagħrafha. U fl-aħħar fil-Year Six is-suġġett huwa l-granġ tax-xatt. Il-video tal-bidu tal-attività mhux biss jispjega fejn issibu dan l-annimal u l-imġiba tiegħu imma jdaħħal l-użu tal-granġ fil-lingwa Maltija Minħabba li dawn l-annimali huma żgħar u joqogħdu max-xatt, faċli għat-tfal li jiltaqgħu magħhom meta jmorru l-baħar. Imma sfortunatament ħafna nies f'pajjiżna għadhom jaħsbu li l-annimali żgħar huma ġugarelli. Aħna qbadna ma' dawn l-annimali anke biex ngħinukom iddaħħlu sens ta' apprezzament lejn l-annimali ta' madwarna u nittrattawhom b'rispett, Dawn il-messaġġi tistgħu tiffukaw fuqhom fil-messaġġ li toħolqu fuq il-kartolina li ssib fir-Riżorsi. Naraw issa x'għandu x'jgħidilna Victor Falzon permezz tal-ittra li kitbilna għal dan il-podcast. Ittri mingħand Victor. Ħsibijiet fuq in-natura minn Victor Falzon. Meta kont għadni tifel, kont nixxala fil-baħar. Qisni ndimunjat. Wara sigħat nitqanfet u xi erba' majnati mingħand ħuti l-kbar, s'intendi, kont nitla' niekol biċċa ħobż u nintefa' mbandal saqajja fuq il-blat. Waqt li kont inkun hemm nistenna l-ikel jinżel, kont inħares lejn l-art madwari u kont nara ċ-ċaqliq żgħir tar-residenti tal-blat u l-għadajjar sejrin għall-affari tagħhom. U bdejt ninduna li jekk tħares sew issib dinja oħra ta' ħajja, dinja fiċ-ċokon. F'xatt il-baħar jgħixu ħafna ħlejjaq żgħar speċjalment jekk ikun xatt bil-blat. Jekk titbaxxa u tressaq wiċċek lejn dawk l-għadajjar żgħar ta' ilma baħar fil-blat, tiskopri ħafna ħlejjaq interessanti, bebbux, granċijiet, imħar, għartikli, gambli u ħut żgħir. U bi ftit paċenzja u b'għajnejn ta' detective ambjentalist, kollha tista' ssibhom. Li rridu niftakru hu li dawn huma annimali żgħar u ħafna minnhom esperti tal-kamuflaġġ bħall-imħar u xi bebbux, uħud jafu jistaħbew bħal granċijiet u oħrajn anke trasparenti bħal xi gambli. Għalhekk mhux dejjem faċli ssibhom. Imma dik hija parti mill-gost tal-logħba. Min ma jħobbx jilgħab noli. Jekk tkunu qed tosservaw għadira żgħira, importanti li ma tbabbsux fl-ilma, għax tgerrxu kollox. In-naturalist mhux hekk jagħmel. In-naturalist joqgħod bil-paċenzja, ifittex b'għajnejh, isib, josserva, u jitgħallem. Oj, jekk tkunu fix-xemx, qis li tilbsu kappell, flokk, nuċċali tax-xemx, u ndilku bis-sunblock għax max-xemx ma tiċċajtax. U jekk il-blat ikun iniggeż, ilbsu sandli. U jekk se timteddu, poġġu xugaman taħtkom. Il-popolarità tas-summer schools kibret ħafna u llum nistgħu ngħidu li kull summer school, kemm jekk pubblika, privata jew mmexxija fuq bażi volontarja, ikollha attendenza tajba mit-tfal. Kif tafu, is-sajf huwa twil u s-summer schools jgħinu lit-tfal iqattgħu l-vaganzi b'mod divertenti imma fl-istess ħin edukattiv u kreattiv. BirdLife Malta se terġa' torganizza esperjenzi ta' nofstanhar immirati speċifikament għat-tfal li jattendu dawn l-iskejjel tas-sajf. Aktar dettalji ttihomna Julia Galvani. Are you looking for a fun and meaningful way to enrich your summer school programme this year?

So if you're ready to take learning beyond the classroom this summer, we'd love to welcome you to Salina Nature Reserve. For more information or to book your session, contact us at education at birdlifemalta.org. Nar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, BirdLife Malta, flimkien ma' Project Green, sejra torganizza attività għat-tfal u l-familja fil-Ġnien ta' San Klement f'Ħaż-Żabbar. It-tema tal-attività Be Hands On se tkun il-Pollinators, jiġifieri dawk l-insetti li jgħinu fid-dakra tal-fjuri. Għal dakinhar tħejja programm interessanti li jokkonsisti fi crafts, esperjenzi u esperimenti, ilkoll maħsubin biex jgħinu lit-tfal jidħlu fid-dinja affaxxinanti tal-insetti dakkara u l-mod ta' kif dawn jarawn il-fjuri u jiġbru l-pollen minnhom. Sara Bezvedova se ttina idea aħjar ta' dak li se jiġri dakinhar fil-Ġnien ta' San Klement. No plans for the sixth of June? Join us with your children for a pollination adventure at St Clement Family Park in Zabar from 10 am till noon.

Fl-20 ta' Mejju li għadda, grupp ta' edukaturi ltaqgħu fir-Riserva Naturali tas-Simar u wkoll fil-Park Naturali tas-Salina għal Coordinators Day. Staqsejt lil Mary Read Zammit, Koordinatriċi ta' Dinja Waħda kif żvolġiet din il-ġurnata. Dinja Waħda Coordinators Annual Event has become a staple in our scholastic calendar.

School life is a whirlwind of activity but our nature spaces can provide a sanctuary for relaxation and impact the wellbeing of children for a lifetime. Tkellimna wkoll ma' tliet għalliema, Francesca Cassar, Maria Muscat u David Tedesco, li attendew il-Coordinators' Day. Dawn kienu l-kummenti tagħhom dwar it-tagħlim fil-beraħ ibbażat fuq in-natura. Nature is a quiet teacher but every moment outside in nature is a moment where children learn especially when they're hands on.

to get their sugar hit. Which is why they sometimes cause a bit of a buzz on the beach. Wasps are ever welcome at Salina and our other nature reserves, as they are great pollinators. U b'dan il-feature intemmu l-podcast ta' Dinja Waħda għal dan ix-xahar. Nirringrazzja lil kull min ħa sehem u lilek li smajtna.